Kubatikana kwakanyanya umm nokuti zita rangu rakasvibiswa zvisirizvo umm zvavaizviitira ini hanzi tozviziva kana kunzi zviri zvinhu zvavaindibvunza kuti zviri kupi zvemwana ndati pangoviga mwana ndozvakanaka andifunga kuti chanenjizi anotogara pasi tochitaura kasefemili indikuziva kuti zvakadai zvakadai zvakadai kana pazvandikuziva kwazviri ndorakidzwa kati ah pane zvimwe zviri kushandikuziva

You only got to know that the child had been raped by her own brother when she fell pregnant. When she told you that nda nda ndaita nhumbu muri kusouth africa what was your reaction zvakandirwadza zvakandigumbura kuti why bcause ndaitarisira zvimwe zvinhu zvichihombe pane mwana wangu mishi mwana aikona kunyazogona chikoro aigona saka kuti ndizofunga kuti apa ambofuira azofuira hawo asi ah, ndaida kutoedzawo kuti paurike atadza pakutanga maybe vari kudzokorora pachangangonzwa kuti mwana ane chi osaka apa panga kuenda kutanga kuchikoro kwanga kwakutodzokorodza eiriko pakaita fomfekutanga pakudzokorora anga pacollege kwaifilidzi koko okay. mm. so mazvinzwa michobho akaita nhumbu aigara kupi aigara navo vake nhumbu yamisheo murume akamuitisa nhumbu akamuroora here kana kuti ndiwo brother yake akamuitisa nhumbu zvakafamba seya aisi brother yake murume akazoroora misheo yange iri shamwari yababa vamisheo vaiwirirana baba misheo aitengesa mabhurungu

wezve mwana invoka paya ma customer akaona kuchitengesa sananga akutengesawo achibatsirwa ka baba anga komeka ndizoti mari yauya utora pane bhongo apa vari ma muslim here meantime baba amishel vanozviti mu muslim ndotoro ne mubvunzo wekuti ma muslims anomwa doro here ma muslims anoputa mbanje here ma muslims Anoputa fodya iri ndofunga pangave panhamo fodya anga asingavanzi aiputa zvakuoneka mbanje aiputa akahwanda doro akatambidzwa bhodho redoro akanoririga wani mutrauzi vaimuha nduru rimusvope kutori panhamo baba musobheriya baba misha imwadoro pataitaura mameetings kupari vaisa muchigubhu mabrand avaya vachimisa baba misha imwadoro saka kumuslim ndandoti mufunga ndotinetsa mamuslims here Mwana akakura achipinda Muslim here? Kana mwana achiri mudiki ndokwanisa kumuti aende kuchechi kwangu. Asi kana akura anosarudzira chechi yake. Mishow kuMuslim kwacho pamwe aitenda nezvekuti ari kumba kwavo. Ini kana ari kwangu muchaenda kusayocha. Misha akatonoba padzidzwa ega ku 7th day. abva kuseventh day uyo shamwari dzake dzaenda kurashira vatama anga akuenda kuzayoja from zayoja ndobva aenda jesus generation akura achipedza ati mama zvekunamata inachata kona imi mamboita uchamwa bhiya wakuenda wani kuchechi zvikanzayo haina njana manzi hanjani vanzozaa Apa tsono adzokera hake munyika anza nezvekusumira ndo akatsoma paapa ndipati pati handichada zvekunamata how old is she kwana ataire apa tinotaira i last year last year so want to backtrack a little bit so aita cheswa chakakwenda ndinge four months paazongochinja kati andichada ai akanenge akutomenda kana kumapostori akufamba negebedzi riri mudiki ichangwedza zvokuti akakufoda mona mati akafoda andichada andichada kamwe asi kuti kuti haachada ka kuti haachatonamati akuzozvinamatira mwari aimuziva ikuda azvokuti ari kuenda kuchechi so tinodzoka pa panyaya yekuti orit aita nhumbu nhumbu aitwa nemunhu ari kuya achitenga fodya kuna baba vake itori shamwari yababa vacho shamwari yababa vacho kuti anichabadi vana vadiki saka vakadanana nemurume aka nemurume asi haasi munhu mudiki baba vacho anotamba nevana vadiki nokuti vada kuzvitongeka mwana kadiki saka kutamba nevana vadiki iwo nemwana musikana ah, pane makastoma nishinotaurayi nemapuputiraita ndakadai neshamwari yako inini vakazouya futi kumba ndabva kusouth africa vazi ndakabva ndazokwira ndichidzoka vaonzwa kuti nyaya yakanyazomira sei kuti mwana atizira chii chikunyatsoitika vakauya kuzopopotera inini kumba kuti ona wasiya mwana achida kusouth africa ndoita kuti mwana asati kati ndani nditori kubasa ndiri nani kweiwewe ishamwari yako dotonzwa newe kuti shamwari yako iyi Eh, yazotora mwana zvadii bcause ndiye akatadza kutochengetedza ivo amai vacho maini vacho vanga varimo varige kuona kuti zviri kufamba sei asi handichashori nokuti at least uyo oyo haana kumurepa vakadanana anga ane eighteen years akaenda akazvitachi mwana wake

Kana kubvisirwa kana inonzi tsvakirai kune makuru. From this friend of her dad's. Asi akagara ikoko baba vake vakaita problem vaienda kumba kwemukwasha ikoko kuna amwene vemwana kwaambuya vaiskobvisa hembe dzese vsara vari mazvarirwo avakaitwa vekumba kwana kwachipombwa ndoziva nyandutano chaiyo Woti hautori mwana wangu unei ngatove mwana wangu. Vaimutuka chero iye ari kubasa anosevenza ana amai vake vese akaona nhamo yemurume iye nababa wamishina vaibvisa ibvisa kuda vakutopeteka mwana akandifonera akati mama mashura akuitwa kumadhidi nandichaanzwisisa nandatozodzokera kusaka ko chii zvikanzi vakutopiza ibvisa Ndakadzoka zvakare ambuya vaTaira mai vababa vaTaira ndikataura navo pafoni ko nhaiva zvikanzi haa ini mama sina kuramba ichizvarirwa kuna mwana vasvira akadaro baba amishe vauya vandikumurira hembe dzese pano ndovhura vakutoramba kutiita zvakadzora zvekuti mirigi yemwana yakadzoramba ichinetsa svika mwana arongedza mabhegi saka haana kubvisirwa ukokoko haana kubvisirwa kana tsvakira ikuno kana chii

At what point did she tell you that she had been raped? Because mataura emukati mwana uyu akazotaura akazokudza kuti ndairepwa nebrother um, atova nenhumbu yataira ndombe yakazondudza misha baba vaenda kutamashure kumba uko mhm. misha akazosvika pakutsama achiti dede vanondituko ndakadara neshamwari yavo vanondituko ndakaiswa nhumbu neshamwari ko inini pandakarepwa naali sei vasina kutsama At least uyu ishamwari haasi hanzvadzi yangu. Varege kutsamwa pana Ali nenovasvotsa. Ali, chii chaunodza kutaura? Ndokukatsa mawatsanangurira mwana zvese zvakaitika. And zveshuwa ndakarwadziwa. Nanhasi ndinorwadziwa chirasisi. So did you ever have a chance to confront Ali about that? Anobvira ndasangana naye futi. Ari kupi? Kumba kwavo kwaivo kanyika ariko. Zvakafanira kuti akambira nyaya dzisidzi. Ali haumuoni. Anenge ariko kumba kwababa vake kuDomboshava kana kunzi akurentewo ega handizive ati kuDomboshava. Ane makore mangani izvozvo? Anofunga kuti ma 30, 30 something. Do you feel like. Do you feel like there's a chance that you must be questioned by the police concerning Ripia Moana? But maybe it becomes difficult. Kuti Moana wacho asisipo. Yakunzi anga aripo. Kana kuti vanhu vakatoudzwa naMoana vachinzi vaimuda mishori moyo wese. Vanokwanisa kuita izvozvo ndikutaura kuti haana kuudza ini ndega. Akasenga kutoti murume wake baba mwana akamuudza. Second murume wake akamuudza nyaya yese. Huh nokuti zvangu zvakuti zvanga zvakugara zvichimhongwa zvakanganisa ndotori nenguva yekuti ndinotogonovenga munhu zvikuru asi murume andinaye akutondinzwisisa. Ndiani aidaro? Ndati akutondinzwisisa. You mean imimi vacho? Eh kana ini ndishewo zvekuti ukangofunga kwawakabva nezvinhu zvaitika maflashbacks aya anoita kuti ungo kanokotsamwa asi ndichava kukanganisirwa saka misha yanga kusvika pakuti Aiudza varume ava kuti ndiregerere hope vautsanwe kuchema ndikongofunga zvakaitika murume wavo otanga kuti vanyere. So nyaya ya Lloyd yatadza kushanda baba vapindira vati Lloyd haana mari siyana nemwana wangu adzoka after mwana akura zvakadii panodzoka Michelle kubva kwa Lloyd. Mwana anga ma two years.

ndopaakazotsvaga imba akati mari yacho ndakatomutumira mama ine amwe zvandikoni saka zvanga zvangogara zvakadaro kusikana kumba kwacho ndaitenga gosari ndokumutumira mm. yomokwana lloyd kwachona ndaitumira mari nemukuru ichienda setumanisha ndapedza kuvharidzira mwana wangu kuti nyika isaunoti zvaazomuonera kana zvakamira zvakadai panguva baba vacho vanga vasina basa nemisha nokuti ane murume mumwe ari kushayana naroloni nekuti asanohudikidza ndikasatotumirwa kusouth africa mishonga asina kune roloni even kumba kwakarohwa ndoziva kuti ndaitumira gosa ndaitumira mai

ndokwanzi baba wacho vati haurore mwana wangu haana mari adzoka maybe kunetsana nemurume or maybe nyaya dzekuinterfere hatizivi wadzoka kwaloid wagara kwarem pake mampa mari atanga kugara yega mwana akatanga kushanda here mwana akatanga kunanzi green nanzi green tea green aipera mapine egreen aya zvekutengesa nemavahips aya mm. akushanda mwana wake ari kupita here Tyra Tyra haana hayi dzimwe nguva ayimuunza kuno kumba kana ndiriko dzimwe nguva ayimuendesa kumarondero Alright not kuna dad vacho. Alright so azogara akugara kwaari pake akutanga kushanda what then happens coz at the time of Tyra I mean Michelle akaraiser as a body builder

She actually apparently has been in Michelle's life as a troubling mother, just like many of us in our communities where mothers and fathers um, have a part to play in the child's life. So akuwariri pat Michelle asiyana na Lloyd um, atanga kushanda. What happens in her life? Ndo pakazosangana nemurume wake wechitu ndobva vadanana ini handina chandaizivawo mm. hapana pandinoda kuzoti mwana wangu apa anani kusikumba kwake nanisingaende ndopaakabviswa kwaren park akunotsvagirwa imba kuwater force nemurume mumwe wani uyu paanotsvagirwa flat akubuda muwani rume yanga ari atsvagirwa flat ndadzoka futi ndakamira south africa futi ndadzoka zvikanzi mama pamunoda kuintroducai kwaari ndikati ndiani munhu wokutanga akaintroducwa murume wamichel ndanga ndiri nini vamwe vese family yange yakumuziva asi kwandiri aitya kutaure aizoti dzimwe nguva anditodi zvinhu zvisina basa akazondiudza andiudza aiwa murume watsvako yakumba akandirakidza sevano ndikabvunza omubvunza enda undibvunza aiwa hapana chakaipa ndio murume akazinga wagara naye vakazobva vakaenda kuborojo bhuruku

mota yenzi nababa vacho misho akatiza nemota yemunhu misho haana kutiza nemota yemunhu misho akatengerwa mota nemurume wake iyeye iri birthday present akatengerwa bm yanga anaye one series yanga iri birthday present ndosaka musi waakabva akabva nemota yacho nokuti yange yake iri present toda ku backtrack a little bit murume wamichel munyowani uyu akaroora here murume wamichel baba vacho vakazoziviswa nezvake through inini murume abvisa mari abvisa mari yetsvakira yekuno mari yakasvikira kumba kwaifoods kunongosikana kwangu ini ndakufonera mai brandon ndatingondidzirawo baba mishi aiwa vakauya kumba zveshuwa ndikatsamba iyi akabva nevakwasha mune mari yakati ivo vakatora yavo ndikatorawo yangu vakada kuya kwenyu noti vasina kuenda kumba kwanana nababa misho variwo vana vakaresa vana kwedu kana usina kuroora mwana asi wako saka baba michel havana kuroora uyezve mwana kwaive nyore kutatodza vanhu kuti kumba kwavo kwaifels kumba kwavo kupi kuti achibvunzwa kuti misho unogara kupi ati kwaifels ah. adress dzese dzekumba unzi kwevabereki ainyoresa kwaifels kumba kwangu saka kana munyai paakauya vakangonanga kumba wanza kwavakaudzwa kuti ndo kumba hmm. ndopa ndavaudza ikanamba kwabaa misho kwavanogara izvo vakuda kumboshava andikuziva kuti ndekupi hmm. ndobva vauya tatikagara pasi vachinyowa list vakanyorawo zvavo isi tikanyora zvedu tikazvibatanidza inini baba amishe vacho naivo amai brendon vanga varipo step mother kusvika step mother vakubvunza munin'ina wangu kuti nemafikidza dumbu tochaja mari munin'ina wangu akavapindura akati imi hamukwane ipapo muchamiriro kana tazokupewa pamagrosari saka vagara vari kumberi kubva kudhara handizive kuti chii dambudziko ravo tapedza ipapo murume asati aunza mari yaida kuti aunze yai vana avakanesana vavaseparate nemurume wacho achiri eh, eh, koko ndopakatanga kuita zvebody building chienda kujimu achiri palong chain Achienda kugym achiita sei ndopaakangotanga ndofunga makanzwa mama wacho achitaura achiti hanzi akasiya murume akauya kumba murume ane mota murume akamutengera mota ndikamurova rova mambama zvavakanetsana handizvizivi kana uri mubereki hauzive kuti mwana wako anetsana chii nemurume asi unokwanisa kumuti nokuti akakutengera mota saka ufanira kutomusiya kamurume Wakutokwanisa kurova mwana asi nyaya yake hausi kuziva kuti iri papi mubereki akakwana mafungiro ako unonzwa nye ya uyu ende haisongori basa redu but takapedza takutozopinda mune basa risiri redu kutonzwa kuti mukwasha indifonera kufona kokutamba kokuti mundeve inopisa i achindiudzawo pati yake mm. mwana undiudzawo pati yake apa ini asi toripo ndiri kupi ndiri kuese mama zvadai zvadai chimbomuti kuti muye kuno Ouyawo Misha otumirwa ouya uko. Misha oauya ndombomoonesawo semwana. Mwanangu waunoti apa neapa wandidzwa nyaya yako. Kukedza wakadai kukedza wakadai. Ozoti asi apa ehe ndichoda nandini apa ndokanganisika. Ndoendawo kune mukwasha but iye anoti zvakati zvakati zvakati kungoti mukwasha obvuma mama apa handisi paramba ndopagariswa zvakadai zvakadai zvakadai. Hanzi alright chiendai munogadzirisana. Misha paakabva kune murume wake. Dai vanhu ava vakatodzokera because Misha anga atori nepamimba. Pechitu. Pechitu pemurume wake ee eh, murume uyu was wemoto. Eh. Inga isiri nyaya yekuti ihombe. Yavanga vakanesa. So anga ane nhumbu. Saka Misha akauya kuSouth Africa. Auya kuSouth Africa. Unzi mama chindotaura imai. Ndikadza kugadzirisa Misha akadzoka. Misha adzoka asakugara kwake madokero. Mm. Murume asara ariko kubhuruku. Mishipi akaita miscarriage akatanga kufonera murume wake kuti ndozvaitika. Murume ndiye akatora mukadzi wake akamuendesa kuhospital. Doctor akatsanangurira murume kuti chii chakonzeresa zvese. Baba Misho zvese vanga vasikazvizivi. Chavakagona kuita baba Misho kubata foni nekufonera murume waMisho zvikanzi usanyeberwe atipiwa mushonga wobvisa nhumbu namai vake kuSouth Africa. Kubvisa. Ndomuziya. Ati ati ati hure ati arikudza muri mukwasha wavo uchitaura zvake pamusoro pemwana wavo zvaasina kubvira aita. Mishu akati mama ndanga kudzokera but baba ngavachinogara havo nemurume wangu ina hanjada. Ndopakatozokonza kuti marriage iyoyi ipwanyike. Nokuti one hauzizi vanetsa nei. Two unotsa kutengera mota. Saka uri kungoda. Atengera mwana mota. Aiwa taukuda magrosa vari kuitirwa. Imari dzauri kupiwa. Vanga vakupiwa mari nemurume here uyu? Vaipiwa. Magrocery vaiendesera. Murume aichengeta. Anga ari munhu akanaka. Anga pasina kumboti magrocery nechii. Unhu hwake hwangori unhu hwemwana. Zvekuti ndakatorwadziwawo kuti ndirasikirwe nemwana anenge mukwasha wangu iyeye. Asi chanongondifadza kusvika nanhasi nemukwasha wangu tinowirirana. Kusvika Michelle paafa vaiwirirana. Zvekuti unhu wakanzi aitsvage Michelle aida kumuponda aida kudii. Inhema. Misha asati atsinda kuSouth Africa aitofona. Ari kuSouth Africa aifona. Zvezvaaita akaita any problem aifona. Birthday rangu relast year chete chero maphotos ndinayo. Ndanga nditori naye ndiye akatoti aiwa tinobhadhara zvese. But Ndiyo ndiyo birthday riri kunzi makazoitirwa muchato nemwana. randakachatiswa nemwana ndiri last of last year. Relast year rimwe rakaitwa kuQueensdale Country Club. Every year anoita mabirthdays. Ko the concept yekuzochatiswa apa hanzi iripo because vanhu vari kubvunza futi ipapo kuti mwana anozochatisa amai ega sei kuchatiswa matauriro azvakaitwa aiti mama mane makore mangani like 19 years maroorwa asati magochata hakusi kuti kutochatiswa kutopinda muchechi kana kuno ndakangonotengerwa gown remuchato atenga gown kungopfekedzwa gown ndotoendeswa kutonge itori wedding gown ndotendeswa kudhina ndakapfeka wedding gown party after zvekungoti kufara mutwe birthday it was my birthday murume anga atori pabasa kucheka keke racho nditaira wamisha saka taingoti ave kuchatiswa kuchatiswa bcause akatinga kuti ndotori haisa gauni racho hmm. ndozvangu zvingoripo because mubvunzo iripo ndeyekuti akomana ah, ikuzochatisa amai murume wamai asiko ezvi nesi tatonzwa kuti mamuri married ka muri married ndiri married ko murume wenyu se anga asina kuyo birthday ko vakatadza here muri so suit ya baba kuti kana zviro zvavaingoda kungo ku witness all aiwa murume wangu ane problem one murume wangu amwe beer murume wangu kana kupinda ma clubs aatodi saka ukatongomuudza kuti aiwa tikuenda kwakadai kana kuti ihotel musoro make ihotel ka itori nzvimbo isina kutomumirira zvakanaka murume wangu chaanokwanisa kuenda kubasa nokudzoka hope plus munhu wekuti pane chimwe chikafu dora chahamwe nyama inotonzi nyama aadyi kana matemba kana chifishi kana chii saka nikuziva kuti ndinonofara nei chingoendai nechi nevana aiwa haana dambudziko and anotondizwa kana ndichitobuda ndichibuda nevana like ibirthday mama takutora da kumboenda kana kulake ndaitikanoda endekana kulake wotosekwanza Zvazvi mandiri izvi endai nokudzoka ndosaka yasvika pakutsamwa kuti mukadzi wangu anonzi hure pachii coz makore sandagara nemukadzi wangu hana zuva wani ndakamuda nemunhu kana kuti ndakamufungira kuti anoita chihure mugedhi chemchema handibude ndisina kwandiri kuenda imagine that uh, the people who are abusers sometimes are the ones who accuse their victims of certain things i mean i'm just imagining

that's pedophilia that's, uh, that's abuse that's child abuse and everyone of us must question that and panonzi mhosva hairovi i wonder if mai mowana you consider to open a docket or it's you, you have buried the hatchet as they are reporting kana zvichikwanisi kanzi mhosva hairovi ndinoda kuti ndiimirire nhasi kuti ndakatadza kuimirira panguva iyoyo nekusaziva ende eziva kuti enoenda kumapurisa onodai onodai zvaive nyore but mapepa ari kuripota kuti you buried the hatchet in other words pakabva paita mm, pamakabva ari kunduza case yemwana yekubigwa kwemwana zvekunzi makabva matanga kuirana bamowana hazvisi here zvinhu zvinokudzorerai mumashure neurongwa hwenyu hwekuti mufambe mugwara rekungonzwisana semurume sevanhu vakambozivana handina kuirana baba vamowana

Taura kuti ini handisingarwisane nereligion yavo zvangu zvese zvainzi hazvina proof zvababa amisho zvangu zvisina proof zvindo zvaitambirwa how come ndo matongirwa nditwa nyaya here zvangu ini hazvina proof zvababa amisho zvine proof mwe dzakaita years kusvika pa 13 years okay proof maphotos ekuti ini ndinawo maphotos ndinawo ndakatomuudza kuti ndikupe maphotos ndoatsvage mumba amishel akati no zvemaphotos azvina kana chi azvina basa ndikati okay even account mishel ndo ndakatomuvhurira ndiye first bond ndikati ndakumuvhurira chi ima savings account yepost office nditori naye kwete kuti yanga isina mari yanga itori nemecho mukaivhura yanga itori nemari ini ndangoti hangu eh, semwana ka hakwanisi kuzvijaja amona eh, mwana kazhinji anojajwa nechinhu mubereki ah, mwana hangakwanisi kuchinja chi macultures agara ari mukati mefamily kazhinji ndiwo maonero andozviita oyo anmona hameno eh, of course unogona kunzi wa independent hanti but independent ka hazvirevi kuti watochinja culture yedzinza thats not it ndo mazira andozvita eh. aiwa ini mavonero andinozviita ka zvekuti mwana wakaberekwa ari mumuslim asi nokukura kwako kasadza yake zhira saka kwaanga kufamba ari kandovanofangwa ku then ta burial yachona zvekuti kako baba muslim kana zvadi hazvina nebasa rese wangakura pa saka kwaanga kufamba ari ndopanongo ndomachengetero anozonoitwa wani ndiwo mavonero andozviita

So it's the same thing, you know what I mean? Ah, inini maonero angu chivanhu chedu mwana ndewababa moyana anofanira kuenda kunoviga kwababa vake kwete zvekuti kwanzi zvedu izvo takunzwa zvemaequal rights zvekunzi chichi mwana ndowababa ende ada kushandisa mutupo wababa haashandisi mutupo wamai saka mwana moya ananga anovigwa kwababa vake ende baba vake vanofanira kutoti ave tovaine sei kore zvokunzi vatongwe namai hakana iri culture yayo ndeyekwavo but chokwadi chacho chakanyorwa mubhaibheri chacho chacho ndechokuti mwana ndewababa mukadzi mubatsiri wababa saka indoti inini moya ananga avigwa kwababa kore zvokusera mdida kushungurudza munhu afa

Uh, for the past two days nyaya yamuona yainetsa vanhu vaiva nemaonero nematauro akasiyana but inini individually i believe nyaya iyi yakanyowanda kuside ramamuona why because hatina kuita dig deep zvakanyanya kuti tinzwisise kuti maimuona kubvira pavakabatwa because vekutaura kwavo vaikuti vakarepa at 16 zvinoti pane zvakaturwa here zvamatanho akaitwawo ekuti zvione kuti zvechokwadi mai vamawana vakarepwa vakakwanisa kubatsirwa here hapanai anoziva ende kuti vakazokwanisa kusiya mwana because ivo vaiva emaina mai mawana at 16 vaitowo mwana aida kutochengetwa ende tikabva ipapo tichikura yes vanhu vakasota kuti mai mawana vaida hembe dzemwana vaida zvinhu zvema hapana mai vakatakura mwana 9 months vanokwanisa kumusiya hapana mai vakatakura mwana pekuti vangazomuramba because mwana wangu aecelebrate or mwana wangu afamba akashama or mwana wangu ane zvakuita ivo vane mareasons avo semubereki maybe it was because of bitterness yezvakaitika between ivo nemurume wavo kuti vakatorerwa yeinnocence or maybe pane zvimwe zvakaitika dipi zvatisina kunzwisa yes because nyaya yazobuda 30 years later 30 years something years later kumberi so we have to dig deep about this whole issue but i believe there's something chakaitika yes we might be quick to judge kuti zvakaitika the decision was fair or it was not fair but there's something more i believe there's something more because mubereki anorwadziwa akarwadziwa nekutakura pamuviri asina kufunga pfungwa dzekuti abortion anotorwadziwa nemwana wake but maybe maconditions nemasituations ka were not permitting kuti vakwanise kugara nemwana remember vakanorongwa somewhere what if the husband wasvika vakarongwa sika nemwana so i believe that's my my personal view about this ndomawana ishu ndomaonero angu kuti mai vamowana yes my judge but vane mareasons avo semubereki hapana pavaida kurasa mowana dai vakamurasa mpini or

and how that was not taken into consideration during the court process you may continue mm-hmm. saka zvanaisora kuti dai ndandisingadi mwana wangu ndandisingafike pakufunga kuti rega mwana wangu ndimitrwo chakati rega kuitira mangwana kozi handiziye upenyu ndogona kufa at least mwana wanga anoshana pokutangira of which zvakatozombovabatsira kutobhadhara inga yemaschool fees kutengo zvaari kuda ndi mari yange irimo imomo panguva yacho yandakazorwara kunotengesa vaenda unotengesa yes but iyo mari ndida zvinhu zviri serious zvokuti akanzi school fees yake yashota michel macound make mune mari akanzi ana chokupfeka michel akaunti yake ine mari ndozvinhu zvandaida saka ini pokuti hana kuchengeta mwana wangu ndinozviramba mwana wangu ndakamuchengeta ndakamuzvara nekumuda dai ndaisada michel ndofunga ndiri mudiki ivovoka pamwe ndaitongotsvaga kuti ndoita sei kuti ndibvise nhumbi asi mwana wangu ndakamuda kusvika pakufa ndichimuda nombobvira ndamuramba saka kakawanda muri kuona kuti sei muwana anga akanyanyisa kuswebera mudhuze mangu kubva vachiri kuirana baba vake muwana anga angonyanyisa kuirana nini achikura michel baba vake vaimuudza zvinhu zvisiri izvo pamusoro pezvangu vachindituka vachimuudza kuti mai vako vakakutiza vakakuramba futi uri muchechi of which misha achiri muchechi anga asingazvizivi akazoziwa akurowa kuma age yekuti mwana kwasa nzvimbo yayo ndandana mama wangu panguva yandataura kuti ndakasi ndakunorwisa ndikanda kugara kuno nguva iyo yandi ndandamuramba vachiudza misho asi misho sekukura kuzonzwa nekuonawo zvandaimuitira kubva paage iyo yanga akuziva kuti mama vangu funga kuma 5 6 years ikoko anga akunyatsa kuti aiwa asi mama vangu kuti andiitese panguva yakadai yakadai ko dedi zvezvo vari kutaura zvechihure izvi vari kuzviwana kupi mai vako takaramba ndirana nyaya yechihure vachaudza mwana zvakaitika mishi ndakazomuudza atokura ndaona zvanyanya kuti ndichigara pasi ndikutsanangura kuti history yangu nababa wako zvakatangira papi nhasi kuda kuudza mwana zvinhu zvakadaro nhasi kuda kuti mwana asirwadziwe kuti saka inini ndiri mwana wokurepwa kwamai vangu zvinhu zvinotobhowa todera ndini asingafari zvakaita kuti misha azondida zvatinorwadza baba vacho ndonzi nokutuna museteka ndiri shamwari yamai mishao inini semaziviro andakaita michel ndakamuziva achigara namai vake mona akakura achichengetwa namai vake baba vake vaiuya vachimukumbirawo mwana vachipiwawo sezvo vanga vari baba vake vanga vasingakwanisi kunge vachiita se vachimunyima zvavari kutaura kuti mwana akatizwa ne eight months ini handizvisini kudai tamba namai michel anambozviona zvinhu zvakaita se zvakadaro zvichiitika ndaingomona mwana ana amai vake ndo vakamuchengeta kusvikira akure zvaaita izvozvi izvi michel namai ake vakatombosvika nguva yekutoti vakatambudzika mai vake vachitengesa mafrizits pagedhi repachikoro michel achienda nemazai akaboiliswa mumukambo kwamachipisa kwaifield achinotengesa munhu uya yolanda wekuti anga ane shungu dzekuchengeta mwana wake aiedza nepese paanogona napo zvekuti vakamutiza mwana ane 8 months hei inini baba handipo and handimbopaziva ini nekuti mwana akatongokura yolanda akachengetwa nagogo vake michel vakamuitira pamba pana gogo vavo pana sekuru vake ama ababa vababa ndopaakaitira michel and ndopaakatokurira and vanga vari in good books nemwana wake hanambobvira akamutisa mwana wake kuzonzi ane chihure ndi asairo ini ka zviri kunzi ana kuroorwa ari kuhura ari kudini dini iye yolanda ana mbudzi rakambohura hura kwakanda utombokuona ini ndinotamba naye ndakatoroorwawo ndito nemurume wangu iye yolanda right now akatoroorwa nemurume wake saka kuhura kwachona ari kuhura how ane murume achigara nemurume wake ndopari kundinetsawo ipapo kuti anohora how ane murume munhu anogara nemurume wake ko baba michel iyi akabva but then akazororwa nemwe murume waanai right now agara naye for makore mangani akati hmm. since vasiyana nababa michel akamboti mirei mirei and then ndobva aonana nemurume wake yei waari kugarisana nayo Mm, izvo zvikore zvakamira sei ndozvinotingati zvekuma 20 mm. yeah, toti zvekuma 20 saka vatogarisana for a long time hey, eh, vatogarisana for a long time nemurume wake mm. munoda kuti chii kune vanhu vari kutaura mashoko anorwadza pana mai michel ah, ini ndinongoda kungotaura kuti mashoko iwayo sevanhu isusu vanhu vechikadzi zvakangofanana neni ndikataurwa mashoko akadaro mashoko anobata mashoko anorwadza of which munhu arakisikirwa nemwana wake voramba vachiisa sauti pachironda unodzimbikana ini ndinongoti kune vanhu ivavo dai manga murimi mainzwawo sei roti makachengeta mwana mese saka pai kugadzirirai hamuna kuona kuti nyangwe zvazvo pane zvimwe zvangasingazivi vaingofanira kuzama kubatsirwa baba vake baba vake akava pane nguva yavakambobatsirwa namisho zvikakanyanya kusatenda zvako kangani vachisungwa vasungirwa bhodha rekuti misha yemekashoti baba vangu ndavatumira mari ikoko mari yazoperedza ndazodai musa mwana wavo last bono anditi kuchikoro namichel tenda chidiki chawaitirwa nemwana nokuti aita pati yake ukada kuzvihombeka unozosvika pakuti kuvenga mwana kusvika mukufa hakasi kekutanga vachikanganisira mwana ruvengo rwakangotangira ali paakabata mishi but mishi sababa akangorwadza kuti baba sei vasina kutorwa action asi sababa airamba achidzokera achivabatsirawo apa neapa apa semwana asi baba amishi vaisvika panguva yekuti ndakakudzira kuti kwemukwasha wekutanga vainobvisa hembe kwemukwasha wechipiri kuborodhill ndo vanga vakutotonga musha wemukwasha vakasvika tatenda aripo tashinga ariko vaningi vake nanzvedzeke vaitosvikudzinga varivo kuti makaungana panodya mari yemwana wangu vaida vana vavo ivo kuti vange vari ikoko ekwangu misha itomira apa misha ida munhu wese vaitotonga kumba kwamishawo saka kubva kwaakazoita havazi kuti mwana akanetsa nei ndozviri kundinetsa asi ungoti wakabviri ko murume sei vakazonge vakufarira murume wamishe wechituri kuti vazosvika pakuti nokuti anga ane mari anga ane mari vakuti akatenga mota murume akamutengera mota makanzwa murume akamutengera mota saka akapedza kuroora here murume uyu kuna amuli to what extent murume uyu akaroora misho kuti vagozoti watizirei murume akutengera mota akakuroora anokuda murume uyu anga ari baba vataira futi kwete baba vataira ndova ndataura pekutanga kuti misha akazobva akasenda kwarempaki ana baba ipa pamurume baba havana kuti ibva vaiuya kuita mashura vachibvisa hembe dzese vachitukirira vachinzi haana mari wechipiri vanga vamuda nokuti anga ane mari asi baba vemwana asi baba vemwana aroora here haana akabvisa tsvakirai kuno yemari ye100 dollars ndiyo vari kuti wakarambirei murume saka imi musokona kwenyu kwete kusokona sema experience renyu murume uyu wekubhorodeo ndiye we 100 dollars ndiye ari kukuchengetai paari aikuchengetai here aichengeta here mudzimai wake nababa amor mudzimai wake aimuchengeta zvakanaka kuna baba aiwa haichengeta vaichengetwa ini handishorewo aitozoti ah, chero mama vasiku kumba kune chii kune vana igirwa chi grocery apa regai ndikuzvinetsa ndakamborwara ndiri kusouth africa aitoona kuti misha asvika anditengera tiketi omupa mari norapisa mama saka andichori kuzosvika even mishi kufa kwaaita anofona mama makadii mama zvaka munhu uye ari akaita move on upenyu hwake but anga asiri kukanganwa kuti kunani kuna mama angasika kana kuti kuna misho wacho vanga kuti vange mafriends zvekuti aimutsvaga ada kumudii inhema hakuna zvakadaro hakuna pakataurika nyaya dzakamwanda including dzekuti yes tazvinzwa dzekuti akatiza murume mazoenda chakanyanyoita imimi kuti matima hamusi kuziva chakanetsana misho nemurume wake but ndobaba amuripa vakabuda vachiti imi munenge makakonzeresa kuti mwana isamira aiwa ndati baba vari kutaura vachiti handizive kuti vakanetsana chii handiti ndomataurira ababa havazive kuti mwana wavo nemukwasha wavo chii nemurume wake ee asi akatiza murume iyeye vakamurovera murume iyeye vakati nditapunza imba yemwana noti hana kuya kuzogadzirisa saka panoita kubvunza kuti unotanga kurova mwana here usati wanzwa kuti vanetsana chii usati waona kuti ari wrong ndeupi ari right ndeupi ende zvii zvinondirwadza nokuti ndakabva nako kokudzvinyirwa unzi no ukangonzi jump oti hawai wonei masaids ese chii chaitika chii chaitika and then mozoconclude zvino nongozokanzi vanetsana pamwe uya yainzese michel pakatanga zvinhu zvekuenda kubar nekuenda kuita zvegym ah, nekuita sports person nekuzoita ah, vanoiti mazuva ano video vixen nekuti munhu anoacta mumavideos mm. ah, emusic vanana japreza vanana takura mm. um, zvatanga ari kumurume here unodiwa nababa uyu because tiri kunzwa vamuli murecording yavo video vanoti akatiza akaramba murume akanotanga kuita zvekubhawa akatanga kuita zvemavhidhiyo mm. izve izvi zvatangira papi izvi achine murume uyu kana kuti aega zvejim akatanga achitrena ane murume uyu asi zvimwe zvese azoita asisina murume uyu and

and um, so moona atanga kuenda kujimu adini adini adini ndoda kumboti titsetsenure quickly nyaya yekuti pese pamogara nemwana pamuri kudipi muri kudini mwana uyo ari kuenda kumosque here zviri consistent even paazodanana nemurume ne wekuti anga arambwa nababa akazodanana nemurume uyu abvisa tsvakirai kuno Um, anga ari kuenda kumosque here from the time yamagara yaagara nababa wake namai nemi paamuri kuti aimbouya achidzokera kwete anga asiri kuenda kana kuri kunzi kuenda kwavakaita zvokuti vabereki kumba kwavo vari kukenani vada kuendawo haungasiye mwana ukangonzi geza tiinde kuchechi mm. maybe uri kuma six seven years unongogeza uchienda kupi kuchechi but bva panguva yatiri kutaura iyoyo kuti ngangoti sekondari yake Misha ngasaende kumosque. Misha akabhabhatidzwa kuseventh day hmm. asi akasiya kuti seventh day yacho ndo pasta vakamubhabhatidza ndo vange vachitoyachisa maprayers kumba nguva yefuneral hmm. akabva akaenda kusayoja abva kusayoja akaenda kujesus generation atokura last year ndoparekidza angasaenda kuchechi kunamata akainamata zvokunamatirwa mumba neumwoyo asi kunzi kuchechi angasaendi pane here pakazombokomenti ah, pane pamungati akakomenti here nechitendero chake kuti achiri kunamata achiri muslim kana achasiri muslim even though tiri kuona kuti akazopapatidzwa kuseven the day akadini akadini pamutemo wemumuslims pane zvinhu zvavasingadyi so ndikatokurakidza mufoni mangu mishowo chaitoda kugocha ipoko isingatodiwa yacho mumba make memakatozara nguro udarika bifi doro havabvumidzwe mishowo aitomwa doro haana chokuti ichi ainzi ichi tongoti kubva ari pfute mudiki ari kwababa vakainzi aje chakati akazombosvikirwa achifika poko abo vacho vakapokota kumba wangu topa mwana wangu nguruve adye chenguruve kunze ataura kuti mwana wacho ndanga achichemera anokwanisa kutaura angoti anhai ah, ndakanganwa pandanyarara saka vaitongomumanikidzawo iye anga asingadi asi hapana pakati ndoda kana kuti handidi zvake nemurume wake mm. hapana so imimi makazoenderei kukoti ku ku paita burial zviri kuita kunge manga mambobvumirana and then suddenly nyaya yatova kumacourts what was that about zvakaitwa kuti ndizoenda kucourts pekutanga takabvumirana nabamishi pakafa mwana kuti mwana achachemerwa kupi kwasekuru vake shuwa akatobisa baba baba vangu sekuru vake kwamagara muchigara mm. kwamakakurira imimi is that eh, correct mm. eh. ndobva vabvisa mari yechoto nechivi zvitoona kuti zviitwe pakangopera madays vabva vandiramira mwana kudziva kuti mhosva yavo ndeyei nanasandinzwisise ndakavabvunza kuzi vakanzi usandibvunze musadii itori family yavo chingoti maita basa Tagumira pano takuenda musanzvipisa basa mega ndikavabvunza kuti dai mandijekesera kusana chandoita sei chandiri kuziva ndiri murimo zvikanzi wakuita zvinhu zvako wega uchatipira nanhasi hanzi zvinhu zvangu ndega zvandisina kuvapira kuti ndezvipi ndakangoti zvakanaka vakasumuka vakaenda ishuwa ndakasara ndichingoendera mberi mirira rufu rwemwana wangu svika madna test abuda pandingasangana nawo ko madna test anga ari echii because kuri kunzi munenge makuti havasi baba vemwana misho akatsva vanga vari three vese vakatsva zvokuti kuzoti wako mwana uyu ndeupi and haasi mega misha akaitwa dna vakaitwa vari three Kozi mwe musikana anga asitori na musoro wanga wakaputika. Mm. Chero ndakakwanisa kuziva kuti uyu ndiye mwana wangu. Asi vaida chokwadi chekuti ndiye here nokuti uyu umwe wacho aibva kuMozambique haana futi musoro. Saka mutemo mutemo. Neniwo ndakatozvifarira kuti vaitore chi ma DNA kuti mwene mungu puwochi mwana wako.

ini ndisipo katani makaramwa kuba here todzorawo police station kuya nemburisa ari kuita nyaya anga ari pasini ndobva atora tsamba yanga andipa svika ndichitaura nemuwirirani hakuna achatora bhodhi mai amutore bhodhi kana baba vasipo baba amutore bhodhi mai vasipo tauriranai aiwa musi iwoyo takaparara tikadzokera kudzimba mangwana makuseni taingosangana papari ndakatukwa nababa amishi ndakanyarara ndakatukwa zvandisiri ndakatukwa kunzi muroyi wadya mwana pamberi pangu hama dzangu akati dakumbira kuti unyarare chatoda kuti tivige chi mwana kutuka kuna basa ndakanzi hure vakandituka zvezvavanoda zvokunzi vanhu vachengeta mwana vakatotaura ipapo vakabudisa mafotos pandikazofunza kuti koma mafoto ayo ndipo chichinja anga vasangobvunza vangu vachitinyara ndikati ndangobvunza kuti mamafotos hamunawo kumba kwakwedu uku asi mai muchengedzera futi kupi kumba uku here even imamwe yeuchechi zvimwe zvese andakwanisa kuti ndivapindure panguva iyo papai vakati kumaproperties emwana ari kupi vakabvunza zvikanzi kana usina kutiudza mwana avigwe ndikati hapana chakaipawo kana makuda kuti its like ukasandiudza mwana avigwe sezvinonzi ininiwo ndikaramwa munokwanisa kutorawo berial order masimba edu apanga akangoenzana imukaramwa ndikaramwawo ndizvozvo pandavatsanangurira vakanditi vakatopfeka hembe dzemwana wangu kavatsanangurira ndikati baba misha maproperties amisha wakaenda kusouth africa rini akatosiya umba kwako akavhurwa akazokuvharisa asi pakatuma shamwari yake lini ende zvandakavaudza vakashedza futi lini akamubvunza lina akataura semataura andakavaita ndikati zviri midziyo imwe yemubacheshe yakatengesa kana takatengesera anika handizivi midziyo yandoziva ndiyakanzi akatengesa akumubva kuenda kusouth africa ndirina ah, ah. akaenda imba yake ichiripo zvinhu zvake zviripo aitaura neshamwari yake ndiye akaudza kuti mwedzi unoibva wavharisa imba hanzi utengesewa ndichaka chakatitengesa notengesa kwakati zvaka zvakati enda unoisa kani ndakagirwa zvinhu naline ndirini apa zvakazoya october gore rino iri eh this year okay iye achizopa november mm. faafona zvikanzi farisai imba yanga nda september south africa farisai imba afarisa imba october torai zvinhu zviri zvimwe munopa amai vangu zvava zvavo i think ndambonzwisei audio yapaiti mm. nachitoti nhasi amai vangu havarari vanomu kana three chaidzo ndinovaziva mm. anoziva ndida kwacha vachida kurongedza rongedza kuita sei nedzimwe hembe ndopandakadzipiwa nedzembe vasina basa nedzembe dzakawanda mwana asati ashaya september ichasi taenda zvimwe zvinhu pane pakatonitengera hembe posh akauya manje nedzimwe dzara dzake nedzimwe dzegreen dzavaisa maphotos vachitanzi hembe yemwana hona paona apa ndakapiwa hakuna inamee vangu chaiyo vakafa dzakawanda dzanziri dzangu dzandaiti vakuurira hmm. misi mvu akatofana ndakatopfeka hembe yegreen yandisingazivi ndichitotsvaira panzi fana ndakatosvika kwesoku ndakapfeka tshirt nesketi yacho yegreen ndandaipfeka nguva i ndizondaziva kuti ini nangu as a person i don't think there is a law that says kuti mubereki hapfeki hembe dzemwana wake hembe dzemwana asati avigwa ndiri kutongofunga kuti kuti pane zvinei kana ari mwana wako handifunge futi kuti pane mutemo unorambidza mubereki kupfeka hembe yemwana wake waari kuchema mwana wako hapasi hasi mukwasha ka noti kana zvakadaro ndichapedzisa ndafamba ndakashama nokuti ndokutotya dzandakatengerwa namichel ndiri kutotya dzandakapiwa namichel kowadrobe yacho yakazara nezvamichel Ini zvangu zvandakatotsenga ndotora ndichipiwa hama dzangu. Ini mwana wangu achiuya achindivhadzirawo chi wardrobe. Ndofunga manzwa ini achiti ndida kuti ndichinje wardrobe nekuti dai ine hombe. Ndazoti zvinhu hazvichakwana wardrobe yandinayo. Hmm. Ndozviisa kupi? Cause Misha ane hembe. Shema aitenga zvakafanana. Ndakapesa ndakutobvunza shamwari yacho kuti Musha ndikanotengerwa hembe ina Misha. Hana kumbeedza zvikanzi akaedza akaitirawo naye mafotos here ndakuti kwati angonotora otora mm. photoshoot mm. oikanda uko oya mama ndakutengera hembe saka ndinotya here pfeka hembe dzangu saka handikwanisa kuti nditye handikwanise ndinoregerwa hangu kuna bani kana ifanira ipfeka hembe dzani dzemwana no but i, I, I, I think as a woman i do not think that you owe anyone forgiveness or, or apology vakatsamwira hembe idzodzo mm. ende musi wanhani nesketi yandakapfeka vanga vachitarisira kuti dziende kunani ah, nhasi andatombo dzamisho dzacho dzake ndanisitorina kumba kwangu ndanga ndisitorina mwana angobva kufa zvinhu zvakauya kumba zvanga zviri zvangu zvake kana anga asiya zvishoma nezvaipa shamwari dzake munhu aiziva anga aripo ndakatozongotya zvokutoudzwawo mama patakanovhara kumba uku kune kana storage iri apa endofamba nezvimwe zvinhu zva kana dzimwe hembe dzamishi dzakasara idzi asingatoziva handingatenge kumaisana nehembe mwana wanga ari kumochari